Helo, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn, Rhys yma to, a heddi ni'n mynd i fod yn neud llun ar y thema Dewi Sant. Felly, dyma ni, ni'n mynd i fynd ar yr ochr chwith a gwneud llun o Dewi Sant i hunan. Um, felly gewn ni ychydig bach o'r eglwys gadeiriol ar yr ochr dde, a wedyn gewn ni cwpl bach o eiriau yn mynd o draws y top. Hefyd. Felly, cam cyntaf yw top pen Dewi Sant ei hunan. Felly, ni'n mynd i fynd am hanner cylch fach ar yr ochr yma. Wedyn, ni'n mynd i fynd am ddwy linell ar gyfer i drwyna. Hanner cylch bach y ddau ochr. A wedyn cysylltu. Nesa, ni'n mynd i fynd am fwstash, felly hanner ffordd lawr yr hanner cylch ma'r i drwyne. Mi allwch chi fynd a wneud yr un peth ar yr ochr arall, fel yna. Wedyn, ni'n mynd i gael ychydig o ochr i wallde ar barf. Felly, ni'n mynd i ddod unwaith eto yn dod lawr, a wedyn yn mynd nôl lan ar yr ochr arall tu ar un lle. Peidiwch poeni am glistiau. Um, y cam nesaf yw dod lawr y gorffen top y barf. Felly, ni'n mynd i ddod lawr a cyffwrdd y mustache. Rhywbeth tebyg ar yr ochr yma, cyffwrdd y mustache. A wedyn, lle bach yn mynd o gwmpas fyna. Does dim eisiau chi roi ceg mewn, os gewch chi hwnna fel rhyw fath o hanner cylch, neu e edrych fel bod e yn gwenu. A wedyn fe gewch chi roi dwy lygad mewn os hoffech chi, a'r eiliau yn mynd am i fyny fel yna yn y canol i wneud e edrych yn garedig. Wedyn, ni'n mynd i fynd am i wisga. Felly mae gyda ni rhyw fath o hwd ar i um, wisg y frym. Gallwch chi roi, yn amlwg achos oedd e'n ddyn crefyddol, fe gewch chi roi croes ar y bathodyn felly sy'n dal ychydig o'i wisgau uh, at y gilydd. Gallwch chi ddod mewn at y bathodyn yna wedyn. A wedyn ni'n mynd i fynd y sgwyddau a lawr. Cyn bod ni'n neud yr ysgwydd o'r ochr arall, be ni'n mynd i neud yw cael e yn dal um, rhyw fath o staff neu rhyw fath o ddarn o bren neu ffon neu be bynnag. Um, felly, dewch â hwnna lan i tua hanner ffordd lan i benne. Dych chi ddim eisiau fe'n sticio mas gormod, so yn weddol agos ond bod e'n dod lawr fan hyn. So, Rhyw fath o linell bach fel la. Yr un peth yr ochr arall. Lawr i ti fanna. Mae eisiau ni gael llaw yn dal um, y ffon yma. Felly ni'n mynd i fynd ar draws fanna. A wedyn fe gewch chi roi y llaw i mewn. A'i gael bawd yn mynd yr ochr arall Fe allwch chi wneud rhywbeth fel yna'n cuddio tu ôl wedyn. Okay? So sylwch ni ychydig bach i'r ochr dde yma nawr, dyn ni ddim reit o dan fan hyn, ni ychydig bach i'r ochr dde. A nawr ni'n gallu rhoi yr ysgwydd a gweddill um, y wisg neu gweddill i fraich ei mewn. Felly, Os ni'n cau y rhan yna i ffwrdd gynta, gallwch chi roi lŵp bach ar y top fyna, a'r un peth ar y gweilod fyna i ddangos bod llewis gyda fe. Gall hwn ddod lawr ychydig bach, a wedyn fe gallwch chi gael yr ysgwydd yma yn dod o gwmpas ffordd 'na wedyn. Does dim eisiau cysylltu unrhyw beth arall lan fyna, gallwch chi adael hwnna fel ma fe. Yr unig beth falle bydden ni'n neud, fel bod dynnu rhyw ffrâm fach taclus ar y gwylod, yw gallwch chi ddod â hwnna draw i gyffwrdd y llaw a gallwch chi ddod â hwnna draw jyst i gyffwrdd um, ochr i gorff e fyna. Felly mae Dewi Sant wedi i greu, mae gyda ni dal ddigon o le ar draws y top a mae gyda ni dal ddigon o le lawr fan hyn. Felly y cam nesaf, fel wedes i, yw ni'n mynd i trial ffetio mewn um, yr eglwys gadeiriol. Felly fan hyn, Os newn ni yn weddol agos nawr i y ffon ni hun, newn ni roi llinell fach syth yn dy lan. Does dim angen mynd yn uwch lan yr ffon. Wedyn, gewn ni linell arall yn dod lawr. A wedyn bach yn y gosach tro hyn, gewn ni linell fach arall yn dod lawr. Oce. Falle be gallech chi wneud yw rhoi y ddau gynta ychydig bach yn fwy uchel lan yr trydydd un. Oce, felly mae'r ddau yma ychydig bach yn uwch na yr un ar y dde. A be gallwn ni wneud wedyn yw mynd ar draws yn fflat ar gyfer yr un yna, a wedyn jyst dod lawr ychydig i'r un um, ola yna. Okay. So dyna dŵr yr eglwys. Wedyn, Bydd gen ni rhyw fath o do yn dod draw fan hyn, felly gallwn ni gael rhyw fath o siap bach fel yna. So, dod draw ti hanner ffordd a lawr, a gall hwn wedyn gael ei gysylltu gyda gweilod hwnna. A gallwch chi fynd ar draws fyna. So, dyna do um, un rhan o'r adeilad i hun. Okay. Wedyn, Felly ni gario mlaen gyda hwn. A mynd ar draws ychydig bach. Okay, gallwch chi fynd ar draws yr holl ffordd os chi moyn. Um, a wedyn, be ni'n mynd i wneud yw dod lawr ychydig ar y tro. Okay, a fel artist, does dim rhaid i chi gael ei edrych yn union fel yr eglwys gydeiriol, jyst bod yn edrych fel eglwys y deiriol crand um, cyffredinol, dyw e ddim yn neud gwahaniaeth, o'n i'n gwybod bod yr un yn Nhŷ Ddewi gyda'r tŵr yma, a gyda um, rhan fach sy'n mynd nôl yn eitha pell. Um, achos mae fe yn eglwys enfawr mewn gwirionedd. Okay? Right, nesa, be ni'n mynd i wneud yw, mae eisiau gorffen y rhan yma bant, cyn bod ni wedyn yn gallu addurno gyda y ffenestri ac yn y blaen. So felly be newn ni, yw sy'n ni'n dod fyny ychydig bach fanna, i'r un lle aethon ni tro diwetha. A wedyn gall hwn fynd ar draws hefyd. A gall eddo lawr os chi moyn. Okay. Wedyn, y linell yma nawr, ni'n gwybod bod hwn yn gallu mynd lawr nes bod yn cyffwrdd y to ar yr ochr yna. Wedyn, yr addurno yma, ni'n mynd i dorri um, y tŵr mewn i ryw dri bocs fel yna. Ond pan chi'n cyrraedd yr ochr, mae eisiau fe fynd lawr ychydig bach hefyd. So, jyst i ddangos bod hwnna rownd y gornel. Gallwn ni ychwanegu ffenestri. Gallwn ni ffenest. Ffenest. Ffenest. Un o dan y llall. Gallwch chi wneud yr un peth ar yr ochr. A sylwch ar yr ochr, mae y linell ola jyst yn mynd fyny ychydig bach, dyw e ddim cweit yn linell syth um, gwastad fflat fel y rei eraill. Um, fe allwn ni roi tops ffenestri fel hyn, ac os yn amlwg, gan bod ni ar weilod y dudalen, ni ffili dangos y wal gyfan neu'r y ffenestri cyfan. Ond chi'n gallu gweld nawr fel mae fe'n dechrau edrych fel eglwys ychydig bach yn fwy realistig. Fe allwn ni gau y gweilod i ffwrdd, so sy'n rhaid i hwn fod yn linell syth. Just un sy'n mynd ar draws. Os oes dal gyda chi lot fach o le fan hyn, gallwch chi fynd draw a byddwn ni'n gallu addurno'r yna gyda cwpl o goed ac yn y blaen nes ymlaen. Okay, so os oes gyda chi mwy o lef yna, byddwch chi jyst yn mynd yn hirach, yn bellach draw. Os oes gyda chi llai o lef yna, falle bod chi'n gorffen ar bwys y wal, mae hwnna'n iawn hefyd. Ok, nesa, fe gewn ni linell bach i dorri'r un yma i fyny, a wedyn gallwn ni roi unwaith to, jyst dim ffordd iawn o wneud hwn, jyst rhywbeth bach i wneud ei edrych ychydig bach yn fwy addurniedig, ychydig bach yn fwy crand. Ok, gallwch chi roi rhywbeth bach fel na i mewn fyna. Sdim rhaid i chi roi manylion i'r ffenestri, um, ond os hoffech chi, Gallwch chi roi ychydig bach o linellau fyna falle. Dwi'n rhoi doi, neu dwy linell fer, un linell hir yn y canol, math o beth. Uh, gyda'r ein, jyst i gael bach o amrywiaeth, gallwch chi gael y llinellau yn mynd ar draws gyda'r ein, falle. A unwaith to, y llinellau ar yr ochr yn mynd i lawr am ychydig bach, oce? Okay? Mae eisiau ni, dwi to, to ddim cweit yn edrych yn iawn ar y funud, mae eisiau ni ychwanegu chydig bach fwy o fanylder lan fan hyn. So, ni'n mynd i ychwanegu darnau bach, fel bod ni'n gallu rhoi rhyw fath o ffram fach ychwanegol. A wedyn beth ni'n mynd i wneud yw rhoi Cwpl bach o ddarnau mynd i fyny fel hyn yn y cefn. A nawr, dwi'n weddol hapus gyda fel mae hwnna'n edrych. Jyst ddim eisiau ychwanegu llawer mwy. Yn amlwg os ych chi moyn, neu bod chi moyn neud ei edrych yn union fel yr eglwys gadeiriol go iawn, cerwch i ffeindio llun ar y we a mae croeso i chi i gopio fe. Reit den, Ni'n mynd i roi chydig bach o goed mewn nawr, felly jyst ar draws y to fan hyn. Okay, jyst newch cwpl o fel goed sy siap cwmwle, nes bod chi yn cyrraedd eich gweilod chi fan hyn. Okay? Does dim rhaid mynd i fyny'n uchel iawn. Okay? Chi'n gallu gweld gyda fi fyna, dwi wedi cyrraedd felly level um, lefel cyntaf math o beth o'r tŵr. Okay? Mae dal tipyn bach o le gyda fi ar ôl, ond be ni ddim eisiau yw bod gormod o led yn ei rôl fan hyn, a ni eisiau trial wneud y top i fod yn le haws heb ryw siapiau mawr dwl lletwyth i fynd lawr fan hyn ar gyfer rhoi yn geiriau ni mewn. So felly beth ni'n mynd i wneud nawr, unwaith chi'n hapus bod chi wedi rhoi'ch coed mewn, rhowch doi heinen o gymylau. Felly, i wneud hwn, mae'n siŵr fod yn syniad eitha da mynd fyny gynta. So gallwch chi fynd i fyny yn agos i dop eich tudalen chi ar yr ochr yna, a'r un peth ar yr ochr yma. Okay, so ni wedi gwneud ochr chwyth ar dde nawr. Okay, so mae dde wedi gwneud, mae'r chwyth wedi gwneud. Byddwn i'n gallu cysylltu rhein ar draws y top hefyd, ond cyn ni, gan bod ni fan hyn jyst i orffen yr ochrau, dwi'n mynd i roi cymylau, ni'n mynd i wneud cymylau yn union yr un ffordd aethon ni y coed, ond yn lle bod nhw yn rhyw fath o um, hanner cylchoedd bach, maen nhw nawr yn mynd i fod yn hanner cylchoedd neu'n gwarter cylchoedd ac yn y blaen um, ychydig bach wedi ymestyn am ydy'r lle mwy. Ok, so meddyliwch ble bydde hwnna'n mynd, mae'n mynd i ddod nôl o'r ochr yma, a falle bod e'n cario ymlaen fanna hefyd, dibynnu faint o le sydd gyda chi. So dyna'r hain cynta o gymylau. Wedyn, yr ail hain, a hwn yw'r un pwysig, i chi moyn wneud hwn nawr fel bod e'n mynd ar draws yn weddol o lefel gyda top y tŵr a top um, y ffon. Mewn fan hyn yw'r llefydd gweitha o ran trial ffitio geiriau, felly dyn ni ddim eisiau gwneud e. Mae croeso chi gael y cwmwl yn mynd just uwch ben top y tŵr os yw'n haws. Okay? Bydde hwnna'n gweithio'r un mor dda. Um, felly, yn edrych ar lefel y tŵr, a to pidwch trial mynd yn rhy um, yn rhy fancy neu'n rhy fan Unwaith chi'n cyrraedd fan hyn wedyn, meddyliwch ble bydd y cwmwl yn mynd, felly bod e'n mynd lan ychydig bach fel wedys i, felly bod e'n cyffwrdd y ffon, felly bod e dros y ffon. Ni nawr wedi cyrraedd pen dewi, a dwi'n weddol hapus dy hwnna nawr. Okay? Mae gyda ni doi hein yn y gwmwl le, fel byddwn ni'n gallu lliwio mewn doi um, shed bach gwahanol le we, ond y peth mwyaf pwysig yw mae dyn ni stribed ar draws y top nawr sy'n llawer llawer haws i ychwanegu geiriau. Felly, Gallwn ni fynd ar draws y top yn wibli wobli. Okay. A ni'n gallu rhoi'n geiriau mewn. A'r geiriau um, ni'n mynd i fod yn ysgrifennu mewn fan hyn yw gwnewch y pethau bychain. Okay? Gwnewch y pethau bychain, sef beth byddai Dewi Sant wedi dweud. Felly, er mwyn gwneud hwnna, dwi'n credu bod eisiau rhannu hwn mewn i ddau. Felly, dau stribed. Ok, so dyna'n ddau striben. Ni trio cael nhw rhywbeth tebyg o ran um, uchder, okay? bod ddim un yn enfawr a'r llall yn really, really dene. Okay? Mae fe'n mynd i fod yn haws i chi os yw'r ddau nhw rhywbeth tebyg, ond does dim rhaid i chi gallu neu'r syth yn amlwg. Felly, gwnewch, ni'n mynd i fynd un, dau,

wyth bocs arnoch chi. Does dim rhaid i chi gael pob bocs yr un maint, fel wedes i. Os chi eisiau pob bocs yr un maint, byddwch chi'n dechrau yn y canol a byddwch chi'n cael pedwar ochr yn y pedwar ochr yna. Okay? Weithiau mae fe'n neis cael bach o amrywiaeth. Felly mae lan i chi. Um, does dim ffordd anghywir o wneud e. Yn y bocs cyntaf, rydyn ni'n cael yn G, sy'n edrych bach fel rhif 6. Gallwch chi liwio y bocs bach na mewn. Os chi eisiau gwneud y llinellau eraill yn fwy trwchus, a llenwi nhw mewn, mae croeso i chi. U, dwy linell yn dod lawr o'r top a'r petr, um, petriol, y triongl yma yn gwynebu fyny. Yn, gwaelod yn y canol. E, Dau betrial ar yr ochr dde. Bwyd i lliwio mewn. Os ydw i'n mynd rhy gyflym i chi cofiwch, mae croeso chi i wasgu pause ar y fideo yna. So, G-U-N-E, mae eisiau U arall yno ni. Felly, copio'r un cyda. Dwy linell ar y top yn gwynebu lawr ar triongl. C nesaf. Felly, C yn mynd ar draws. A os chi'n clywed ar y fideo rhywbeth sy'n swnio fel dŵr, mae hi yn bwrw glawn drwm iawn yn studio rylliodol heddi, felly ymddiheiriadau os yw'r sŵn yn cario i'r fideo. Hy? Ni'n mynd i gael petriol yn dod lawr o'r top, petriol tebyg yn dod fyny o'r gwaelod, ddim yn cyffwrdd yn y canol, okay? gwyliwch nad ydyn nhw'n cyffwrdd. Um, gallwch chi adael bwlch mawr neu bwlch bach yn y canol, ond y peth mwyaf pwysig yw bod pobl yn gallu gweld bod bwlch na a bod nhw ddim yn cysylltu gyda'i gilydd. A wedyn y yw'r un anodda o ran llythrennau y mas o'r rhai ni wedi wneud ar y top. Mae'n dechrau off fel byddwn ni'n wneud i gwpan neu i bedal gyda bocs sgwar petrial fanna a wedyn chi'n gwneud llinell yn dod ar draws a mae'n goffo stopio mewn llinell gyda ble mae'ch bocs chi'n gorffen. Newch llinell bach ddwbl a lliwiwch i mewn. Felly mae gyda ni gwnewch y Nawr mae eisiau pethau bychain. Wel, mae pethau bychain, mae gyda ni mwy o lythrennau tro hyn. Okay? Mae mwy o lythrennau. Felly, peth gorau wneud yw torri yn hanner y gyntaf, a ni'n mynd i drio cael pethau wedi rhoi mewn fan hyn a bychain mewn fan hyn. Felly, ar gyfer PE, un bocs sydd angen. Achos yn y bocs yma, be fi eisiau chi wneud yw mynd lan i hanner ffordd a ar draws. Okay? Mae hwnna wedyn yn creu p, e. Okay? Yth, so mae eisiau t a h arno ni. Okay? Ydych chi'n sylwi os ydych chi'n rhywbeth tebyg i fi, fi ar ben pen Dewi Sant ar y funud. Felly mae gyda ni p, e, yth. Mae eisiau a a i gwpan, felly o'r bocs mawr sydd fi rôl, fi jyst yn torri fe'n hanner. pethau. Okay? Dwi'n gadael hwn am fyned, newn ni wneud hwnna ar ôl ni roi'r geiriau, uh, yr llythrennau mewn gyda'r gair pethau. Felly, peth cyntaf i wneud, llinell, mewn llinell gyda hwn sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau, a wedyn dod draw am y dde i wneud bocs, a lliwio'r bocs mewn. Pa. Y bocs o dano fe nawr, okay, cofiwch pidwch anghofio am yr un yma, ni'n mynd i roi E mewn yn y bocs yna, fel yna. T, dod mewn ychydig ar y ddau ochr, a wedyn chi'n mynd ar un ar y chwyth, lawr i'r cornel chwyth, a chi'n mynd ar un dde, lawr am y cornel dde. Lliwio'r ddau driongl yna mewn i gael T. Nesa, Mae eisiau hep bach arall arno ni, yn debyg i beth eithon ni lan fan hyn. Felly bocs ar y top, bocs o dan, fel yna. A, mae A yn debyg i yn, neu'n debyg i hy ar y gweilod, gyda y bocs na mynd y fyny. Ond wedyn, beth ni angen yw sgwar bach neu petrial uwch i benne, sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau. Okay? Mae hwn yn gadael a prif lythyren i ni. A wedyn i gwpan yn y bocs ola sydd dyn ni yn y set yma. Just pe trial bych hir yn dod lawr y canol. Pethau. Wedyn mae gyda ni bychain ar ôl. Felly, gyda, ni'n gwybod faint o les sydd gyda ni. Okay? Ni'n mynd i ffitio Un bocs fan hyn, a ni'n mynd i wneud gwrthwyneb i beth aethon ni ar py. Ni'n dechrau ar y top a dod lawr a wedyn ni'n mynd ar draws nes bod ni'n cyffwrdd y linell yna. Mae'n edrych bach fel Y, ond bydd hwn yn newid i B, Y. Ni eisiau C, H ar gyfer ych, felly by, y, ych. Mae gyda ni un bocs mawr ar ôl. Mae eisiau ni gael tair llythyren, ond yr un canol yw yr un bach. So mae'r un canol yna yn gallu bod yn un cil. Okay? Agos i dot bydd hwnna. Mae A i dot yn gyda ni. Okay? So dyle fod gen ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siâp gwahanol. Okay? Saith siâp gwahanol. Cynta, ni'n mynd i wneud debyg eithon ni'r py. Okay? Ni'n mynd i gael bocs fach mewn yn y rhan yna i wneud yn by ni. Gwyliwch nad yw e yn dod mewn i'r gos gormod, ni'n mynd i edrych bach yn rhyfedd. Y, yn debyg i fel eithon ni draw fan hyn, so yn dod lawr o'r top A wedyn gallwch chi wneud llinell bach yn dod draw. Os chi eisiau gwneud e bach yn fwy trwchus, gallwch chi roi llinell bach all drws nesaf dda. Ych! Wel, ni'n mynd i fynd a roi cy mewn fyna. Hy! Ni wedi gwneud sawl hy. Yn barod, felly mae ni yn mynd eto. Top a gweilod. Ddim yn cyffwrdd yn y canol. A Ni wedi gwneud A hefyd, felly petrial ar y gweilod yn pwyntio fyny. A wedyn bocs uwch i benne. Fel yna. I dot yn hawdd dros ben. Ni'n rhoi bandin bach mewn fyna a'n lliwio'r bandin mewn. Peidiwch lliwio'r dot mewn. A wedyn yn ni orffen fel ni wedi wneud yn debyg i yr A nid H mae yn bach dyn ni draw yn yn barod ni jyst yn ein siŵr bod gyda ni hwnna fyna a dyna ni y cam nesaf yn amlwg yw lliwio um, na i adael hwnna fyny i chi ond gwnewch y pethau bachain neges dewi sant i'r byd A os ych chi digwydd bod yn neud hwn ar ddydd Gwyl Dewi, mwynhewch eich diwrnod, a diolch yn fawr i chi gyd am ddilyn y dwdl! Wela i chi tro nesa!